ndaenda kumusha eh, ndadokerwa nezuva mwana wamai ndasandasvika ndadokerwa nezuva kudaro eh, eh. ndobva ndakumbira pekurara pandakakumbira pekurara papana vamwe gogo vangwana vasukuva vasikana vairi ndobvadazva mwanangu kurara mukitchen hazviite chienda kunorara kurumu unorara chi vasikana hangazi dzako mwana wamai musikanzwa wakaipa pamwe pacho ngatizvidzurei unosaya ndakarorara mumba muyemwini

pakuti ganda nzirara nehanzva dzani dzako
saka dzanziri hanzvati taura chokwadi ndakakurirwa wakakurirwa ndobva ndamuka ndobva ndaenda magumbezi vasikana vaiva ndakanorara pakati vanorara pakati ndingonopinda mukati memwe musikana angari kusaidu haana kunonoka nemararo ndikadzawira mtswanda muzita renyu baba nemwana kovana mwana museni hava mupombai ndichipedza ipapo mumwe wacho haka wechipiri haana kuzo haana kuda kupedza nguva zvamaita ndikuzvidawo ndikati aiwa ko zvinonetsei vaivai vaivai vaivai vaivai ndobva ndibva ndamuzokera kurara pai Kune pasi. Panda ndakarara. Eh. Ndakabva ndamuka kuseni mwana wamai. Ndamuka makuseni. Nekurova pasi. Yei. Ndakatiza. Ndikuatiza. Hauna kana kuoneka gogo. Handina kuoneka gogo kuti maita basa mani papo kurara. Ndakatiza. Oenda. Mwana wamai ndichisvika kumaraini. Ndakati akanzwa kuswinywa. Iko. Ndakatanga kuzwa kuswinywa. Eh. Swinywa. Iko kwekwe. Alright. Ndobva ndaisa ruoko. Yai. Ndobva ndatanga kuzwa kuti ha vane zviri kuitika. Vane zviri kuitika. Kule vari kukura. Yai. Oh. Kule vari kuzvimba. Ah. Ndakasvika pakuti kule vakazvimba zvokuti bhurukwa rara kubamuka. Ah. Ndakazoti hapana chimwe chinhu. kwandarara kwekwe ndakangotora gumbezi rangu ndobva ndainonge ndakafuga kudai ndakananga kwani kwamuchemberi ndasvika muchemberi omuka ndikati gogoma muka sei zvikanzi wanga waenda vasikana vaendawo kunochera chi fura zvawaita zvese ndazviziva vana havana kundiudza pandadi ndazviziva manje kuti Hofu wasereri. Yes. Mwanangu, ndokumbira uende musango unotsvaga yeah. muchero waunofarira. Muchero waunofarira. Ah, koine dzungu. Yeah. Nesaka ndapinda musango. Yeah. Tuma tuma mwana wamai. Yeah. Nemagaka andimunzwa. Yeah. Magaka angu mwi. Imomo. Teni masaka. Yes. Ndauye nawo. Yeah. Ndikati gogo ndauya nemagaka. And no favorite yangu. Favorite yangu. Sikazi oh. No favorite yangu ere msukuru ndikati yes. hongu. Sikazi msukuru visa bhuruku. Iwe msukuru visa underwear. Sese. Apa ndakunyaririra ka. Eh. Bozi achitira abanda manje. Hey. Eh. Sikazi ah msukuru sanyarako. Hey. Eh. Kotama akatarisa kumabva zuwa. zvikanzi kotama akatarisa uku semunhu ari kunyara ndobva ndakokotama mbijano zvikanzi aiwa kotama zvekuti kunopinda mhepo mwana manje kunyaperi ndakakotama zvekuti kwakwa kunyatsooneka kuti ndiko iko kuseri

apa magaka ifo ngotoperera kupi iko wani iroro mwana mari angonzwa ndararama eh. kule vaidzoka mbijana mbijana zvikanzi rirove ripinde ndobva ndamboitira kutsindira tsina zvarati mbijana rechipiri mwana wamai eh. haram kwakabamuka ah. saka ndapota kana wanzi nemunhu a ah, baba parara sabe sadye zvepo siyana nazvo ngomuka uende yes kutaura kuno ndakazosvika masitiki ah, tonde andikaradzayo vanhu anonyepa saka unoita se mina nditsvaga kuratidza zvinenge zviri nani amai mune

Ndajaira.
Ah. Ndinotojairwa nhai. Unoziva munhu kana ungori kana ungori vanhu vakamanikana vasingabudike zvokumhanya. Eh. Tine nzvimbo dzakaita sejeri. Jeri. kuenda kuchechi kwe kumusangano haubude kunze sokumhanya saka ndoope kuti ukazobuda ipapo unodya zvese zvese